Yeah. Alot- alot ka setedo kamano to ba onge pes mogo bwana mogo sano med beche mang'ade bwana ang'o matimo mogo Sani to mogo beche ni malo bwana. mogo tinde lawre mana gi fea ma ogoli dala ka kendi na do Bwana. Hey, koso mago to paro mage pati dhi bwana sani piny teko mera maxi sani to tek. niwacho ga wacha ni waluya mohero mogo Mm. Aya mara gin to sano mako ji te omera. Mm. Ka koro an alot ni adi gina se budho galot ni gimno two days. Ka moda moda ta chamo kode njaro. Adier. To njaro mani winjo ka ji nochayo ga ne mtinde ji chamo ga alot. Eh. Mogo tinde ji golo kanye. Omera sani to mogo onge. Omera sani kata kineno ka ji epong. Eh. Kaka ji rego. Eh. Bwana irego iwe ni lweny. Ah. Bwana ngato donje pungo mera gi vesti moro matin kamae. Eh. Mera yani gi dinyo ga gi lute. Eh. Biro gi nyithindo mera mag riedo kacho mera mido ka ngato pod chera chera gi gi moke moro kata mana goro goro ariyo moro. Eh. Mani ngino chera kamano dwa timango. Odwa donje pungo dwere go ni ke pungo betinde nyaka go. Iteng'o kose igoyo onyulo? Nitie teng'o Chon moko. nitemo tinde igoyo pong'. Weri gi pong' mane watemo ni ni ni ka. Pong' be tinde iti dhi odinore. Kwanda dir mano ang'o ipano ang'o matimore e pong' momiyo igo pong' kamano tinde. Ei, ludhe gi idwa gogo pong'. Bwana ng'ato yuto bira bira gi nyithinde abiriyo ma ma nyathine nyathine matin goyo kaeto goyo kaeto kaeto jaode bende goyo. Bwana iyudo ka ng'ato odhi nyaka pinje maoko. Eh. Odhi nyaka university modhi nyaka modhi modhi modhi nyaka odhi nyaka university modhi nyaka kama koro iwacho ni ya jo university ni le midwaro jo mano bet namba chien eh. mano pod odhi okalo modhi osomo nyaka koro mano ing'e gima odhi somo mm. kaka inyalo go pong mm. pong odong ne mana mbome ma sani koro nego bed ni koye go mondo eka mogo tangre maber eh. tadieri pa ni ji go ga pong kamano nang'a dier mag si koso pong be wiye tek samoro pong be wiye tek en be ok odwa bedo mos kama jandalo wacha nigo pong sani Sani koro ti ti idi idi idi. Sani to koro iyoke. Iyoko pong' ma kineno ka ng'ato gore gi pong' ma head gi ibiro go pong' ma pong' lwar kucho ma pong' lawre lo. Eh. Pod idwaro mogo man kume no. Eh. Mano pong'. Koso pong' ni ga ofuko ne mogo ma pando. Ing'e ni ji nyalo wer ko inye ji nyalo were ni jorege ma pando mogo. To pong' e ma. To kare pong' ni go kora. Pong' e ma. Pong' ing'e ni masin. Eh. Masini ng'eny nigi nigi pache moro. Masini. Nitie kaka otiyo ki en ma koro onge tam kara ang'o momiyo ka pong' ka ka kare ka kare pong' onge pache moro. Mm. To ang'o momiyo sa moro amora midonjo ga kidwa go mbaka moro marach idwa kuodho japong'. Mm. To pong' lalo sitima. Kaka in gicha mar otimore ni cha. Bana. Hey. Nyolini gi mane tin bwana gado ni ka gado ni joka noke wacho ni giga cheka duoka. Imbi dwa dhi mana. Ipong gi mangako mok nongo pani ji kia na dhi alando. Gire na dhi alando ka. Idwa timore wega kuodh kuodho mond ji. Idwa timore marach. Sikoro mane nyaka ni wache. Ah ah kata kidhirego kidhirego nyulo ya. To kara ng'ama miyo ng'ano ne ng'ado moka. Noko ng'ado moki moge mane dhigo matin. Moge mane dhigo matin. Bando. Rarope. Rarope. Rarope cha bwana bwana. Adi rarope romo nade? Rarope ok en me banda maluwo gine. En en en kapo ni kapo ni ba gine. En eh, ikiawa ikiawa goro goro achiel. Ang'eyo. Pas koro kapo gichopo goro goro achiel, Jamson mikuongo chopegi. Eh.

Onyulo ing'e ni in wiyi oleng'ore ga. To ma- to ka ka wuoyo kodi kabet kama ikamseche kanape kodi kaketo biaga mana tiwacho adier lakini itieroga wacho gik madier mag si A onyulo mure. tiparo ni yande Mm. sani kwaketo niya Mm. wan koro wadwa dhi wadwa dhi wuoyo gi pong' mm. mondo mondo mondo nikech wasefwenyo ni pong' nigi pache moro ing'e ni gino ok timre ni nang'o mm. pong' samoro pando mogo nikech odwa dhi miyo osiepene mm. koro wawuo gi pong' bwana weketa gi onyulo weketa gi mbaka maber mura lot

Sawa. Mondo Awinji. odwok kwano. Awinji but pong' no to kik iger pong' ma jakuo. Pong' no nyaka ger ma jakuo namba ariyo pong' ok rego gi tong'. Ah. Nitie tabia moro ma niketo dala ni ni- ni- ni ni ori gi tong'. Eh. Tong' ariyo tong' ma be pok ong'i kata gweno no nindo igole tong' gi- igole gweno gi thuon. Onyulo gino to ne lit omen. Gino ne omed. Ah ah ing'e kama koro nolito go. Eh. Donge ichopo pesa moro ibiro kata mana gi goro goro mar ariyo. Mm. Eh, mane use gine ka cham. Eh, ok en monowar, onyiew. Mm. En bando ma bende ne- ne- kane ibayo kwath. Kwath ni achiel mibi iketo ga go ni go go winjo wach gin gibedo ga beda kamano gi chiemo mos. To in ifulo bando, ifuno bando e puothi. Itero bando dala. Ai idhi rego, eh, idhi rego kato mano bedo moki moro, ok ni moki moro nang'o, in be in gi moki. Ing'eni kaka ng'ama dhi kwath nyaka nibed gi moki ma mari minyalo tedo go kuon sama idwaro nikech gokinyi no kawang' iwacho ni tedo kuon idwa dhi go kwath tidhi wach ni in imidhi kwa dhano in imidhi kwa bidise yo kaka ninyalo ga duoki in imidwa eh. dhi kwa misunge eh ero ero eh, midwa no goni nyaka pack to lunch eh dhok midwa miyi go to dhok ma joneko namba achiel ka wang' ochako ni dwaro inge dala to ipany mani mag dhok olokore mitoka safari lari eh? safari rali